Um, da ni reit yn ganol blaena. Um, mae hwn yn un o'r swyddfeydd yr gweithwyr amgylcheddol, ond um, da ni drws nesau i'r canolfan ganol fewn, sgynny ni, sef Canolfan Prysur tu hwnt. Yym a wedyn mae gennym ni brosiectau mentrau cymunedol eraill yn gweithio yn yr un adeilad 'lly. Yym oedd y Dref Werdd yn brosiect ddoth allan o rhaglen Cymunedau'n Gynta' nôl yn 2006, 2007 fel 'na. A wedyn oedd 'na gyfle i cael swydd rhan amser i weithio efo'r Dref Werdd felly o'n i'n ffodus iawn i gael yym cael y swydd. Yym, felly dyna lle ddoes i fewn iddo fo mewn ffordd. Nathon ni sefydlu fo oherwydd doedd 'na ddim darpariaeth i bobl gallu fynd at cael cefnogaeth ac yym cymorth yn y gymuned, achos oedd lot o'r gwasanaethau eraill 'di cael eu dynnu ffwrdd o'r ardal. Felly, drwy help gyda'r Cronfa Cymunedol efo'r Loteri Genedlaethol, nathon ni gael yym grant am bedwar mlynedd i sefydlu'r gal- ganolfan galw fewn 'lly. Yym, be' 'dan ni'n neud yn fan 'na ydi helpu bobol efo beth bynnag sy'n dod drwy'r drws. 'Dan ni'n trio helpu nhw'n hunan ne' bo' ni'n gallu yym arallgyfeirio nhw i i'r yym ryw wasanaeth arall i helpu nhw 'lly.
Mi 'dan ni yn agor y swyddfa uh, tri diwrnod yr wythnos. Felly mae hynny'n golygu pobl yn dod i fewn i gael cymorth, boed o efo bwyd neu uh, biliau ynni neu bob math o bethau wedi gwir. Mae pobl yn dod ata ni efo cymorth, efo bus passes, bath o dyna glas, unrhyw beth maen nhw angen cymorth efo, maen nhw'n dod i fewn. Felly yn aml iawn, mae yna dair ohono ni'n gweithio yn y swyddfa lawr grisiau a da ni gyd efo rhywun drw'r dydd a 'dan ni'n stopio i ga'l cinio a wedyn ma' 'na giw tu allan yn witsiad i ni ail agor a ballu. Ar ddy' Mowrth a dydd Iau yn ystod yr wthnos ma' gennon ni sesiyna presgripsiynu gwyrdd felly ma' 'dan ni'n mynd â bobol allan i'r coed neu allan i safleoedd gwahanol i neud s- sesiyna boed hynny yn grefft neu'n yy teithiau cerdded weithiau, pethau am hanes yr ardal, diwylliant yr ardal, a mae o'n jyst yn dod â bobl allan, enwedig ar ôl Covid, mae pobl 'di bod yn ynysig, felly 'dan ni'n helpu bobl. Sa'm pwynt gofyn i bobl ddod allan os nag oes gennyn nhw res yn tŷ, felly ma'... 'dan ni'n neud siŵr bod bob dim yn ei le ganddyn nhw, Fel bod nhw yn gynnas, bwyd yn eu boliau a wedyn bod nhw'n hapus i ddod allan i gymdeithasu.
So, da ni yma yn gerddi Maes y Plas, yma yn Manodd, yn ganol Blaen y Ffestiniog. Um, be ydy'r gerddi? Mae o'n Gardd farchnad ydi o, um, sydd y syniad tu ôl iddo fod i, i cygsafla sydd yn tyfu ffrwythau llysiau ar yr raddfa fawr um, er mwyn gallu darparu fo'n lleol i busnesau ac y breuddwyd i ysgolion y fro hefyd. Lle. Da ni wedi cael y tir gan ar les gan Cyngor Gwynedd i ddatblygu ond yn safle brownfield oedd o lle oedd o jyst i gordyfu uh, lot o sbwriel, lot o ptipius lei bach Um, ac doedd yn cael defnydd mond i ambell berson fynd y ci am dro. Erbyn heddiw, da ni wedi gwneud lot o gwaith clirio um, i, i ddatblygu'r safle, lle lot o waith clirio. Mae yna mynedfa call i fewn i'r safle. Mae yna caban yma hefyd um, sydd yn actio fatha swyddfa, ond fatha rhyw potting shed reit posh, sydd ei gwir. Um, mae yna gofod i, i um, cwcio tu allan yma hefyd, A wedyn lle mae'r tyfu i gyd yn digwydd, um, yn amlwg ma- fydd yna raised beds a falle'n cael ei adeiladu just um, lle dwi'n sefyll, a mae yna polytunnel sydd yn 20 metr o 5 metr o hyd, um, fel bod ni'n gallu tyfu ffrwyth a llysiau rhwng y flwyddyn. Ond dwi'n meddwl, yn, yn benodol, ydy un o'r pethau pwysig i gofio ydy bod yn gofod i'r gymuned, a bod o'n lle mae bobl y gymuned yn gallu dod i dreulio amser efo'i gilydd i gymdeithasu, i wirfoddoli, i roed help llaw i'r gwaith sydd angen yma. A'r breuddwyd, dwi'n meddwl, um, yn, yn y tymor byr ydy bod o'n cynhyrchu um, ffrwythau llysiau, bod y bobl yn dod yma i ddefnyddio fo. Mae hynna'n mwyn o lai yn digwydd ond y hir dymor ydy bod o'n sefyll ar ei draed ei hun gobeithio um, a pwy o wyr ella gobeithio un dyn o fydd yn

dod i droi'r wledd i gael help efo chenwi fforms a efo letic, pethau fel yma. Wedyn pan ath fama cychwyn nes i dod i fewn gael lwc i gael neud petha efo plant fi. A nes i jyst clicio efo Ema sy 'ma a dechra dod i fewn mwy amal a mynd i fyny i volunteerio a neud gwaith iddyn n'w. teimlo lot wahanol mwy cyfo- cyfforddus efo pobol yym m- dipyn bach mwy o confident a even though dwi dal yn stryglo efo anxiety dwi 'di gallu delio efo fo lot well odd gennai rywle i dod i a Pan mae'n dod at biliau a petha, dwi'n gwybod gen i'r support yn Dref Werdd. A dwi'n gyda pobl i siarad i hefyd os dwi'n angen help efo rhywbeth.
Wel, yn syml beth sy'n digwydd os oes dref werdd yn dod i ben ydy fysa fo'n dipyn o gatastrofi yn y gymuned, dwi'n meddwl. Um, da ni wedi gwreiddio yn y gymuned erbyn heddiw gymaint Mae yna gymaint o ddibyniaeth ar y gwasanaethau da ni'n gynnig ac yn rhoi. Um, a mae ar draws y prosiect i gyd. Dwi'n meddwl fydd yr ardal yma sa dref werdd yn dod i ben fory. Dwi'n yn gwybod beth sy'n digwydd i'r holl bobl sy'n dod drwy drws. Achos mae gennym ni tua 300 o bobl yn dod y mis drwy drws. A mae... Dwi'n sy'n pwynt meddwl beth sy'n digwydd sa fo'n dod i ben. Gwahaniaeth yn y dre a i fi personol di dyna ni chai ni dod i gael y help um, rhywun fel fi just sownd yn tu dwi'n meddwl bys fi'n stryglo efo anxiety a ni chai dod a neud pethau. Mae cymuned Bro Ffestiriog neu Blaenau Ffestiriog yn rhywbeth reit unigryw. Uh, Mae'r bobl yn unigryw. Uh, Mae'r ardal yn unigryw. Mae'n hanes, treftadaeth i gyd yn unigryw. Dwi'n Yn reiddiol yn dod o croeso dros y mynydd, so dim yn bell. Um, felly mae ma croeso mwy na lai yn, yn rhan o hynny lle os lyci chi. Um, ond y sicr jyst y bobl sydd yn, ti, ti jyst yn teimlo bod chdi eisiau dal i wneud pethau ar gyfer gwella um, a jyst datblygu ar er, beth sy'n ma'n barod. Lle, mae o'n le unigryw, mae'r bobl yn unigryw. Um, ond ond mae rai fi hefyd cyfeirio at yr um, aelodau staff dwi'n gweithio hefyd, maen nhw mor weithgar, um, mae calon nhw yn y gwaith, um, i helpu bobl, i helpu'r amgylchedd, i helpu'r gymuned. Um, felly, mae jyst yn rhywbeth sy'n eich neisio dod i'r waith bob dydd. Felly. Mae yna lot o gwahaniaeth. Dwi wedi cael help efo merch yna, cychwyn coleg. Mae merch canol fi, oedd mae'n hoffi dod yma, mae'n di apply your work experience yma. So wnaeth hynna helpu hi hefyd. A efo Community Fridge, mae mab fi di ffindio allan, wedi gael pethau so ôl ysgol dy Gwynaf, Mae'n pigo fewn i gweld os yna snacks iddo fo. Dwi wedi dysgu gymaint yn yr dau fus cyntaf, dwi'n meddwl, am yr holl pethau sydd allan yna, yr holl grantiau sydd wedi cael, yr holl gymorth sydd allan yna, a di bobl jyst ddim yn gwybod amdanyn nhw. A mi oedd di Mae o wedi creu rhyw deulu fach o bobl sy'n dod i'r dref fer. Mae pawb yn ffrindiau efo'i gilydd, mae pawb yn helpu gilydd a mae o'n mae o'n deimlad braf weithio yma.